agbeŋkeƒomea medo gbe na ame sia ame va agbeŋkeƒea va la dzi ne nye ame ye ne va mɔ dzi tsa gbagba na subscribe ne subscribe la na ma video kple ame nɔvi ye le veve ɖe edu yi me mele fifi la miaƒe president ema Etrɔ megbe ale be wova yi ɖi ɖe woƒe kɔnu nu. Nu sue yi medzi be masrɔ̃ le eme alo magblɔ alo mafia tso eŋu le ŋe me le teƒe ɖe sia ɖe, míakɔ srɔ̃ nu vi ɖe. Eyae nye be, ale yi wova yi dzrae ɖo. Bubu yewo nɛ le agbe mɛ, bubu yewo nɛ xo ku vɔ, ale yi wo vayi jrɛ ɖo. Ame aɖeke ma gblɔɛ le ʋe me miawoe a gblɔɛ, miawoe gbe viwoe ɖe miawoe a gblɔɛ. Eku wo ɖe le ba vɔ ame ɖeke me de fima gbɔ va o. Xo ku ɖe teƒe yi wo vayi ɖi enye ma. Míaƒe president Nolo Legatɔwo xlẽ ɖi. Abu Dhabi president yi, Abu Dhabi fia. Eya nye ame yi xɔ ŋkɔ no le gayɔ. In fact, Dubai wole yɔyɔ, United Arab Emirates wole yɔyɔ ɖe. Nu ka le? Abu Dhabi ɖe ya ga le tsotso haƒokɔ le Dubai tu. Ame ya ɖe, eyae tu nu yiwo le yɔyɔ be Burj Khalifa alo Burj Khalifa, ame sia ame le yɔ. Exɔ kɔkɔwo le xexeame ƒete eyae tui. Mele nu ya gblɔ kple susu be míakɔ va ʋe me. Míakɔ va Ghana, míakɔ va Togo, míakɔ va Afrika. Naɖewo le ɖe dze be mítrɔe ne míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe na gbee. Megblɔe tso ɖevime ke be haɖe awudodo, awu ɖeka dodo ta ame ɖewo mete ŋu le sɔlime yi o. Haɖe gadzɔdzɔ ta ame ɖewo mete ŋu le sɔlime yi o. Fifi la nui va glo mí eya nye be míadro ame kuku míanɔ ha dzi kple ame kukuɔ. Ɛ? Míadro ame kuku be míle atsa do na ame kukuɔ. O le funeral committee wo le yi wodi ameyibɔwo wònye be woava dro ame kuku woadu wɔ kple ame kukuɔ. display with uh, dead body funeral committee wo le yio amewo va yi do na gaa ƒe woava yi wɔ funeral woava yi do gaa va ma wɔ ku etɔnye ƒe ku no nya be yea nye ele asinye amewo va le ga do sigbe ke me ne mekɔ eya kɔ da ɖe la, eyi megale gbɔgblɔ nye be srɔ̃dede ƒe akpa dzi se sigbe ko le ma megblɔ meƒo nu tso ŋu va yi. Invest that money. Invest that money. Menɔ gblɔ da be ne mikpɔ gatɔwo mikɔe for example Kennedy a Japan miame yio me do goe kpɔ nye ame wɔ dɔ le le gɔn ne tso aƒe me le gɔn ava to Ne nye me check o mate ŋu ato le gɔn ta nye kpli mi ƒoa nu me be zi ɖeka me ebe zi ve o ahan I need to interrupt with you know your reason for which you are passing through le gɔn mi kɔ akpa ma kɔ da ɖe abe ame abe gatɔ ma ɖe eƒe ƒome me ne mi tre zi fifi le ahiã tɔwo le. Equal right, justice, ne mí be mía kpɔe ɖe, eya tɔgbi ya me kɔ le ekpɔ ma. Wo kpɔe be ne yewoa va yi gble ga be yewoa va yi ɖi, ne wo va yi wɔ statue nɛ, woa va yi wɔ nuka. Kpɔ mía ƒe president ne mí ɖi, ne mí, ne wo ku ɖe fine mí va yi ɖi woe le. We spend a whole day, three day, four day. Woagblẽ Ghana ga be yewole president ɖi. Woagblẽ Ghana ƒe ga, woagblẽ community ƒe ga be yewole ame ɖe ɖi. Ame xɔ ŋkɔ. Ame kae xɔ ŋkɔ wu? Mikɔ míaƒe mikɔ mía ɖokui kɔ da ɖe the population back home social platform social media kpa dzi. Ne míbe amewo xɔ ŋkɔ ɖe ame kae xɔ ŋkɔ wu le Africa wu amea? Mikɔ mikɔ mía ɖokui kɔ da ɖe le ʋe me. Amekae xɔ ŋkɔ, ameka ƒe ŋkɔ míasee wu le ɣeya me? It is not the matter of the money, it is the mindset. Edze be mi mi trɔ míaƒe tagoe, mi trɔ míaƒe policy ɖewoe. Make it, life is very simple. Fine mía tɔgbewo kɔ na mí, mí xɔɛ, mía tɔgbewo ɖa elã kple e agbleawo ɖie, egbe ɖe megale dɔ ma wɔ o, but we still want to maintain those culture sigbe ke nye Biblia me nɔ gblɔe ma, you need to invest your money, eya ko gblɔ mele. Ekuɔ ɖee, nye ma kɔ video kɔ tsa wo, enyi picture ne te ŋu kpɔe fine, ne me te ŋu kpɔe o tse la ate ŋu akɔ da ɖe abe audio, because audio ye le veve ɖe nam.

Ne míkpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe na gbea, mebe, megakɔ gakɔ va yi nɔ funeral committee ɖe dzɔ kɔ gblẽ wo agbe dɔ nɔ. Invest that money now. Invest that money. Ne woate ŋu ado dzi ava yi do ga na funeral committee be amewo ava dzɔ ga na wɔe ɖe, do ga fifi la nakɔ investi. which I don't even recommend. Wome do ɔgɔ kɔ invest o. Work out, do your savings, hafi na invest. That's the best way. Me ƒo nu vi ɖe me bia dagbe na me sia me le ƒe nyigba dzi. Mia nɔ kame ame nɔ vi nɔ.